Alo. Alo, salam aleykum. Salam.
Gowmy ýagdaýlaryňyz? Salam, adam.
Wepa bilen gürleşýänmi?
Hawa. Ha, türkmen alanyň naçalnik awurmy sen? Hawa.
Men halkyň sesi syýasy guramadan jaň edýän.
Bu ses Türkmengala etrabynyň polisiýa işgäri Wepa degişli. Heniz telefonyna doly gürrüňe başlanmanka eden jenaýatynyň parhyna baryp, gaçmak bilen boldy. Eden jenaýaty bolsa Türkiýede iki ýyldan bäri ýitirim bolan Didar Babaýewiň hossarlaryny terrorçylykly basyş etmegidi. Müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylda Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Täze dünýä geňeşliginde doglan Didar Babaýewiň ejesi we kakasy iki ýyldan bäri habar alynmaýan ogullaryny tapmak maksady bilen, ekrana çykyp halkdan ýardam islediler. Eziz watandaşlar, gaýrat ediň bize kömek ediň, biziň uçup barmaga hiç hili mümkinçiligimiz ýok, gaýrat ediň bize kömek ediň. Eziz doganlar, türkmen doganlar, sizi bir gaýrat edip kömek etmegiňizi haýyş etýän. Balalaryna gowuşmagyna kömek edäýiň, huzurly gudym, gözleşäýiň, balary balam, gözleşäýiň.
Wideo material sosial medialarda peýda bolandan soň, Didaryň ene-atasyna Türkmenistandaky sözde hukuk goraýjy işgärleri tarapyndan jaň edilip, Olar ýaşaýan etraplarynyň polisiýa bölümini çagyrypdyrlar. Polisiýa merkezine gelen Didaryň ene-atasyna terrorçylykly basyşlar edilip, Olara näme üçin wideo düşürip sosial medialarda goýduňyz? Habary ilki bize ýetirseňiz bolmaýarmy? Goýduran wideoňyzy häziriň özünde aýyrdyň. Bular ýaly wideolary düşürip rugsatsyz, sosial medialarda goýmagyň öz stasiýasy bar. we sizi şol stasiýaň esasynda jenaýat jogapkärçiligine çekeris diýip, bir salym ýumşak, bir salym gödek gürläp bize garşy basyş etdiler diýip, Babaýewler maşgalasy habar kanalymyza gürrüň berdiler. Babaýewlere jaň edip, olary Türkmengalanyň etrap polisiýa bölümine çagyran kişi, özüni Türkmengalanyň baş awury, ýagny jenaýat işleri bölüminden Wepa diýip tanadypdyr. Şeýlelikde, Halkyň sesi habar guramasy tarapyndan Wepanyň öz şahsy telefon belgesine jaň edilip, käbir maglumatlar göni özünden alynmakçy bolundy. Ýöne gynansakda özüni naçalnik Awur diýip tanadan Wepa, gorkusyndan ýaňa biziň bilen gürleşmesini salamlaşykdan soň kesdi.
Alýo. Alýo, salowmaleýkim. Salam.
Gowmy ýagdaýlaryňyz? Oňadan.
Wepa bilen gürleşýänmi? Hawa.
Ha, türkmen alanyň naçalniki awurmy sen? Hawa.
Men Halkyň sesi syýasy guramadan jaň edýän.
Netijede adamlary gorkuzyp, özüniň jenaýat işini edýändigini hem subut etdi. Wepa ýaly guramaçylykly terror toparyň agzalary, Didar ýaly ýitirim bolan adamlary tapmagyň ýerine, hossarlarynyň özbaşdak gözlemeklerini hem islemeýärler. Bu herekede arkaýynlyk bilen halk duşmançylygy diýmek mümkin bolýar. Didaryň ýitirim bolmagy meselesine gaýdylyp gelinse, ol iki müň on dokuzynjy ýylda Türkmenistandan Türkiýä gazanç etmek üçin çykypdyr. Ilkibaşda Stambulyň Aksaraý ilçesinde spirtli içgiler satylýan dükanda işleýär. Ondan soň bolsa koronawirus pandemiýasy sebäpli, Ystambuluň Kojadepe raýonynda tekstil işinde işleýändigi aýdylýar. Didar Babaýewiň ýakynlarynyň habar berşine görä, ol iň soňky gezek Ystambuluň Kumkapy diýilýän raýonynda söwda-satyk edýänleriň ýüküni daşap bermek üçin galtak sürüjisi bolup işländigi aýdylýar. Didar Babaýewiň iň soňky gezek iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýaz aýlarynda aýaly bilen gürleşendigini we şondan birnäçe gün geçenden soň başga biriniň üsti bilen aýalyna, Basym siz bilen habarlaşaryn, şu wagt telefonym ýok diýilgi sözleri bilen habar ýetirendigi aýdylýar we şondan bäri üç çaganyň kakasy Didardan habar alynmaýar. Gapdalyndaky oturanlaram Didaryň çagalary, iki sany gyzy, ýa bul oturanam Didaryň ogly.